Disney World Florida, cartre'r cymeriadau cartŵn lliwgar yr un i gyd yn ei hadnabod. Ac ym mhen ychydig ddyddiau, fi fydd cartre Mickey yn gartre i ddau o Gymru. Heb gapur dyn ni. Um, newydd orffan coleg yn Gaerdydd, yn raddio. Wedyn yy dwi yn lwcus iawn bod yr cyfle 'ma i fynd i America 'di dod i fyny. Lennon yw Dihau Slebon, dwi'n yn hugen oed, dwi'n dod o pentre bach o'r enw Carrog yn Ymyl Corwen. Yym dwi 'di bod yn gweithio ers mis Medi yng nghwmni Ruthun a cyn hynny dyma fi'n graddio o coleg yn Gaerdydd. Ym Melin Wlân Cambrian, Llandrindod, wrth iddyn nhw deithio Cymru'n cyfarwyddo â'r busnesau sy'n gwerthu nwyddau i Disney, y cwrddon ni i arddau. Am nifer o resymau, maen nhw'n edrych ymlaen at gyrraedd Florida. Mae 'na gymaint, mae 'na bobl ym Morocco, America, Canada, Ffrainc, yr Eidal. A gobeithio wrach fydda i'n gallu dysgu iaith arall tra dwi yna hefyd. Tra da ni yna, da ni'n cael um, siawns i fynd i coleg um, a studio sut mae Disney y marchnata busnes hefyd. Felly wrach fydda i siawns i gael iaith arall tra dwi yna. Mae gynna i ddiddordeb mewn teithio ac wedi neud lot o ieithoedd a ballu yn coleg. Diddordeb mewn gwahanol diwyllianna a ballu a 'dyn yym cyfle mae i ga'l cymysgu pobol o bob man dros y byd i gyd i ddeu gwir so ma'n gyfle gwych i ni. Dwi'n excited, ma' gynna i ofn, weithie dwi'm isio mynd, weithie dwi yn eisio mynd. Unwaith i Huw a Hawys gyrraedd America, bydd disgwyl i nhw weithio yn y siop Gymraeg, gwerthu nwyddau o Gymru a ateb llu o gwestynau'r Americanwyr. Odi, mae'n dipyn o gamp, on'd yw 'i? Dwi siŵr fo' nhw'n gofyn i ni ddeud yy say the things that you know in Welsh a fydd pawb yn gofyn what's the longest town in Wales a siŵr fo' rai' ni ddeud Llanfair PG iddyn nhw. Yn bennaf, gweithio mewn siop 'da ni yn gwerthu petha sy'n cael ei wneud yng Nghymru wedi cynhyrchu dim ond yng Nghymru 'lly a 'dyn cyfle i werthu petha 'ma i ag hefyd gwerthu Cymru yn hanes ni'n diwylliant ni Does dim dwywaith y bydd yr oriau gwaith yn hir, ac efallai na chaiff Hugh na Hawys gyfle i fwynhau difyrrwch Disney. Ond yn fwy na cynefino yr oriau hir, bydd rhaid cyfarwyddo â'r gwres. Dwi'n mynd i wisgo fel y ddynes Cymreig efo'r het a'r sgert a bob beth fel yna. Fe fydd hi'n dwym braidd. Fydd hi'n andros o dwym ond Job dda bod gen yr Americanwyr air conditioning. Pa rhai o'r cymeriadau Disney wyt ti'n edrych ymlaen at gwrdd â nhw? Um, um, dim, yn ogystal â cwrdd â nhw, am un diwrnod y flwyddyn, da ni'n cael y siawns i fod yn, yn un o'r cymeriadau am y diwrnod lle. A dyma os na i uh, wneud hynny, gwn i weld, ond... Sef syniad i gwir. Cysan fach i Winnie cyn ddod adre? O, gobeithio fe, gwn i weld. gan taw lle i ddoe yn unig sydd i weithio yn y siop Gymraeg yn yr Epcot Centre, yr agosa ddo i at fynd yno yw ma' 'na siampl o'r nwyddau adre gyda fi. Blwyddyn ydi o, blwyddyn gyfa. Yym gweithio oriau hir a dim llawer o brêc 'lly tra 'dan ni'n gweithio ond Dwi'n meddwl falle bo' gen i mis ar y diwedd i ca'l mynd i gwahan- gwahanol lefydd yn America so bydd hynna'n gyfle gwych 'lly. Dwi siŵr fydd 'i'n flinedig iawn a erbyn i'n dod adre ar ôl ddeuddeg mis byddwn i isio mynd i gwely syth bin ond gobeithio nawn ni neud bob peth yn yr amser ynny. Jenny o'r rhaglen wythnos yn ôl, oedd fwy ohonyn nhw'n gweithio mas fan hyn yn Disney. Wel, heddi, ni wedi dod i rhywle sy'n Eitha tebyg ag eto yn eitha gwahanol achos ni yng nghanol studios MGM fan hyn, ond i ni? Odyn. Theme park yw e fel y lleill, ond mae, mae hefyd yn studio sy'n gweithio, so chi'n gallu gwneud uh, sioe fel Indiana Jones. Indiana Jones, mae o'n gweithio, sioe'n gweithio, a mae yna bobl o'r gynulleidfa yn cael ei dewis, fel dyma'n ffrind i, uh, Ar ôl 'Dolig ac oedd hi'n flwyddyn ardderchog. O ie? Mm-hmm. A mae ffilmiau'n cael ei gwneud yma. Pa ffilm sydd wedi cael ei wneud yma'n fwyaf diweddar? Um, mae Instinct gyda Anthony Hopkins wedi newid cael ei orffen yma. A mae hwnna mynd allan adre mewn mis awst. Felly, os bys rhywun eisiau gwneud rhywfaint o star spotting, mae'r lle i ddod, efe? Os, maen nhw'n aros ti fel sy'n traen i theatr yma a maen nhw'n siarad dros y microffon i bobl, so. A mae yna bobl yn cerdded o gwmpas yma, beth ei, eich yeah. photograph box yma chi. Oh, right, na hyd yn oed yn rhithro i fynd i'w gwaith yn y bore. Ie, ie. Ond hefyd, fan hyn dwi'n deall, mae animation Disney yn cael ei wneud fan hyn, mae'r ma, ffilmiau mawr felly'n cael ei gwneud hefyd, ie? Yeah? Mae'r um, Tarzan newydd cael ei orffen yma hefyd. A mae hwnna allan adre yn yml dolyg, dyna di gweld o yma'n barod, a mae hwnna yn arferchog, werth i weld. Ceri weld e. O'n i'n clywed falle mae hwnna yw'r un mawr nesa. O, yeah. odi. Yeah. Odi. Ond uh, wrth gwrs ddim dim ond uh, ffilmiau a'r set sy'n yma, fel bob man arall yn y rhan yma o'r byd, mae'n rhaid yn dweud. Yeah, mae rhywbeth i bob oed rhan yma. Yn enwedig pethau fel Tower of Terror, Roll and Coaster, Roll a Ride, um, Star, Star Tours. Tours. Reit, uh, le am i nesaf

O, dwi wedi bod yn joio'r hunan, welwn i ti wedyn. Ta-ra! Dwi'n crynu ond dwi 'di arfer chwythu ar annwyl. Ers i nhw newid y reid, dyn ni rwan yn disgyn tair gwaith yn lle un. O! Ddim beth yn ddigon i fi. Na fi'n deall bod 'na reid yy newydd ar fin agor fan 'yn o's e? O, so rock and roller coaster yw e, sy'n agor mis nesaf. Stori am Aerosmith sy'n mynd i'n gyngor a mae'n hwyr i'r cyngor. Felly mae'n gynnu'n lleidfa wedyn yn mynd o'n limo a da chi'n mynd 60 mis yr awr, mae'n tair eiliad. O, oh, di hwnna ddim yn swnio'n un i fi chwaith. Ond uh, mae yna ddigonedd o beth yn neud ma'n agos e? O, oh, os. Mae'r lle'n llawn o bethau. Yeah. Mae'n wastad popeth newydd, pob dydd. Mae'n greu. A hyd yn oed i bobl sy'n gweithio yma, alla i'm dychmygu bod chi'n mynd yn fed up byth. O na, na, byth, byth. na, mae'n ardderchog.